कते जरमल बा डाही के त नाक में पहिले जे छै खुशबू घुस गेल हते बाप रे, आ ओकरा सहिए काया कहलियै। जरत हते जे कखन हमरा देत लेकिन हाँ। केकरो नहि देम एना जे देखै छियै हम बना सोना लै छियै खा माय पी लै ये, छियै कही- अगर हम नहि रहब अंगना घर में त कोई आयत त अहाँ के कनी कनी रस कनी और दे छियै अच्छा कम दऽ भए दियौ गेल। अखनो खा ले भिनसरो खा ले अच्छा। दुइए से कहै छै शेर सकदा दू बेके दुइए सास पुतौ छियै जेना मन तऽ तेना अपन खैबै बाप रे कोना आइ जे अंडा हमर हेतै ने बा अहाँके पकायल हाथ छै माय ये तऽ कोनो खराब थोड़ी हेतै हँ हँ दुइये सास पुतोह खेबै एकटा लबरी जे छै उम, कथी कहै छै सपना कोनो से टपैक जायत जा सब कभी पकबै लए ओकरा भिड़ू नहि ने। दै छै ओ तऽ ओनाही लुतरैया छौरिया भऽ गेलै बाप रे बाप बास नहि होइ छै आ घुमरू कतौ। गुरबा तऽ आओर तेहन छै जे बाप रे ओना कर नहि आयल ए ओनाही करैत रहते चल

हम तो कहे भगवान करो हमर सब सब हर जन्म आ हमर माँ बन हाँ, करो हर जन्म में कहे छे जे हमर बेटी बन का या पुतो बन अच्छा। का घर में आवत आबे, रहू अहिना आ खुशी हम बाँटैत दुनू गोटा- रहबै। आ अहाँ माछ पकेबै हम भात पकेबै आ हम भात पकेबै अहाँ माछ बनेबै लेकिन माँ अहाँके जे ई अंडा बनबै छै ओ हमरा बड़ पसन्द पड़ै छै कनिया तो ठीक छे एकरा आबता बे सिझाओ आ भात तो बने गेल छे हाँ। हम आवे छी कल पर से हाथ पैर धो के आ अच्छा। तब जे छे से परस के आ अलग अलग थारी में नहीं खेबै दोनों सास एके थारी पुतौह में खेबै। एके थारी में खेबै अच्छा, तब हेतै। जन्म जन्म तक प्यार बनल रहते हम आबै छी अच्छा, हाथ कर हेतै, धो हेतै, मैया आउ तब हम तब भात काढ़ि दै छी केहन हमर साउस छै बा एहन साउस भगवान सबके दिह कोई नहीं छे एकदम से रात में। काकी किया? कतऽ जाइ छियै केम जा दिया हमरा बाप रे बड़ औते आयल छियै कनिया हमरा जे छै ने से अथी भेल छै ने कथी भेल दिया आब अहाँ कहलियै तऽ कहिए दै छै लेकिन ई बात तऽ नहि कहल जाइ छै कहलहुँ कि अंडा बनलै हन आ बासमती चाउरके भात तऽ ओहिमे हमर पुतहु कहलकै कि से माय ये सलाद रहिते तऽ आओर केनी बढ़िआँसँ बनि जेतै रहे तऽ कहलियै ई की बात छै या कल पर हाथ पैर धोलियै ने जाइ छै कनि जाइ फूल- छी आब सलाद हाँ, लाबै फूल चन्नाके दोकान पर मे से लऽ आबै छियै हाँ? टमाटर लऽ लेबै कच्चा कोबी लऽ लेबै आ खीरा सब लऽ लेबै आ इनका चुकुंदर आर इनका सब फेट कऽ सब आ बना लेबै तब तऽ बढ़िए यऽ बा- केहन साउस पुतोह के अहाँके जोख मिलैया हाँ। जे अपन मिलजुल के बाँट के करै छी आ खाइ छी हाँ, ठीक एकटा छै। हमर साउस धोचिया राँड़ी की कहब अपना खुद यऽ कंठी लेने कि की लेने यऽ ए, अंडा के बात त की सपनो में ने अंडा हम सोच सके छी सुनू ने तऽ आब अहाँके साउसके अहाँके घरके मेटर हमरा लगे नहि बाजू हम तऽ कहै छियै जे हमरा साउस पुतोहमे ककरो नजर नहि लागे नहीं नहीं नहीं आयना जोड़ी बनल रहते हाँ, किया कि अहाँ के जे छै ने सौस सौस सौस नहीं रहे छियै पुतौ पुतौ जका नहीं हाँ, लागे छियै हाँ। लागे छियै माय बेटी दुनू टा ताहि दुआरे कनि अहाँ जतऽ जाइ छी ततऽ जाउ आ हाँ, हमरा जाइ छियै कनि बिलाइ ओहि नहि टोला, तऽ रास्ता बुझलियै? नहि काटू जाइ छियै हमरा फेर हँ नेमो कहलकै नाम लए नेम्बो रह सलादमे गाड़तै

अहाँके साउस से तऽ हमरा कहलक एना सुनू ने हमर साउस कहला हँ हमर माय गेल छै ओना कॉल पे गेल छै की है कॉल पर गेल छै हमरा रास्ता में भेटल रहे कहलकै की कथी कहला जे- हमर माय हमर माय तऽ बाप रे की कहब हाँ। एहन साउस भगवान सबके दीह कहलक कि जे अहाँके साउस आइ ने हमरा घरमे अंडा बनै छै ये मिरचैया वाली कहलियै कि अहाँके तऽ पता यऽ हमर साउस कते कंजूस छै बैसनो छै कहियो अंडा अंडा नहि बनबै लए दै छै बुझलियै भौजीसँ पानि गिरैत रहै छै कहलकै कि कोइ बात नहि मिरचैया वाली चलू हमरा के ने हमर उम, पुतोहु बना बना लेने हेतै भए गेल हेतै बना जाउ अहाँ खा लेबै से कहलक हाँ, देखियौ हमर अहाँके साउस कते साउस दयालु जकाँ छै, भगवान। सबके दिए आ अहाँ हमरा पुतोह अखनी के अंडा वएह पकेलकै हमरा कहलकै कनिया ये भात काट के राखू हम ताब दौड़ले आबै छै कल पर से आ देखो हे, अहूँ कहलक अहाँ- जब अहाँ के अहाँ मुँह सुनू अहाँ जे छै जब पराया मतलब पड़ोसिया के पुतोह छै तब अहाँ के अते माने छै तऽ सोचो हमरा कते हँ। माने देतै हमर साउस जइया एगो बात कहै कहब छी, कनिया की अहाँ के कहब? हम जे सुतल रहे छै ने तऽ हमरा जाते ले चलि जाइ छै गइमे। हम की खेबै ओहिसँ पहिले हमरा हाजिर कए अहाँ दै के छै सौस बड़ नीक यऽ बड एते सुंदर नीक यऽ ने जे की कहब मु- जते तारीफ करै छियै ने अहाँके सौस के तते तारीफ कते कम होइ छै हम तऽ कहै छियै भगवान के हे भगवान हमरा हर जन्म में इएह सौस दिहऽ हाँ तऽ दियौ कनिया ने कनी जल्दी से हैया हम लिअ खा लै छी। एहिमे खीरा टमाटर सबटा यऽ नेमो आर सब यऽ सलाद देखियो आनि देलकै यऽ अहाँ काकी बैठू बैठू मिरचाइया वाली हाँ अहाँ हमरा अंगना में आयब तो गई माय के हाँ अपन के अखनी एला ना त कहे की जे अहाँ के साउस हमरा भेटल रह हां भेटलिए रहे त त कहे छै जाइ की छले स- माय सुनू न कहे छै की ई जे कहे छै की जाओ जाओ कनिया ये हमरा घर में ए कनि- ना सुनू ना अब बाद में बात हैत रहते पहले कनी मनी पर्सन करू ना ओकर बाद हेतै त हम बात। जाइ छी भात पर सर भात पर एकरो ल परस देबा कर अहाँ कहलिए जे गे मौगी लाज शरम नहि होइ छै आँय ओकरा लए परेस दै छै चारिटा अंडे आनली जे दूगो अहाँ खेबै दूगो हम खेबै ताहि लए सलाद लऽ कऽ ओहिमे के केला देबै आँय? उ कैसे से अहाँ के सास कहला हमरा हम कहलियै कथी खा ली हमरा घर में जाकर बजर खसे आइए अहाँ के लाश आर के ढिठगर कनिया के बाबा लोकनिया हम कखन कहलियै हना कि जे जा तो हमरा अंगना में हमर पुतौ अंडा बनबै छै

पचरबैत रहे अहाँ के सास बड़ी निक अहाँ के सास है इस अहाँ के सास है अहाँ के सास खराब है निके न या कहत कहलौ ने जाय ठम के जनमलवा डहे सब बट अथी चाहे कल समय साल बट खराब हो गेल तै द्वारे भाग हमरा ना से आय अपना से के आग डाही ले गेले लुती ले गेले बजर खबर ले हमरा जे कहलिए से कहलिए हमर से पर नै जाओ